An dës Kéier, wat e bëssen den Ënnerscheed ass, dass et sonndes ass, normalerweis ass et ëmmer samschdes. An dëst Joer hate mer och de Guy Math, deen e Samschde seng 20 Joer Besteeë gefeiert huet, wat elo dann ebe Gay Pride heescht. An do hu mer hinnen dann d'Plaz cedéiert a mer hunn Well si och eng e Cortège haten, da kënne mer net zu zwee also d'Stänn eraushuelen an dass si och dann do duerchginn. Dofir hu mer eis dann arrangéiert, dass si e Samschden hei duerchgaange sinn a mir dann eis traditionell Journée française op sonndes gemaach hunn. Ech si Jacques Müller, neie President vum Syndicat d'Initiative hei vun Esch, och bekannt als Futtballtrainer, mengen ech. Majo, well mer de Meenung sinn, datt et mol Zäit gëtt an Esch erëm e bëssen eppes ze beliewen. An ech mengen, wa mär net ufänken domadder, wee soll et soss man? Jo, ech fannen dat awer flott, datt se dat alles maachen, datt dat hei zu Esch mol eppes lass ass, jo. Approchez-vous, 50 pourcents jus d'orange fraîchement pressé, approchez-vous. Moien, ech sinn den Tun, ech sinn de Patron vum Coiffersalon Institut Onglerie bei Tun an der Uelzechtstrooss.

Jo, also ech weess, dat déi Braderie fir den 14 Juli ëmmer stattfënnt. Dëst Joer hunn ech effektiv net dru geduet, well et eben Sonndes ass. Ech hu Famill hei am Eck wunnen an ech sinn eigentlech en Escher. An voilà, ech sinn mol kucke komm, wat et hei gëtt. Et fënnt een ëmmer, et mécht een ëmmer gutt Affären. Braderie, also d'Journée française. Dat heescht.
Trëppelen ze goen, trëppelen ze goen, Leit kucken, jo. Eppes iessen, nach e Bragel.
Dat war guer net op mengem Programm. Ech hat eppes aneschters vir an jo, lo si mer awer hei. An awer hei na komm. Hutt. Kucken, näischt kafen. Ma mir sinn hei mat engem Bus, fir e bësse Reklam fir dee Bus ze maachen. Mir hunn och e Stand do, wou mer kënnen Tasen a Gadgete kënne verkafen. An jo, dann trëppele mer eis duerch den Tour iwwer a mol kucke wat d'Leit esou hei kafen. Ganz vill Zäit hu mer net, well mer musse jo awer och drun denken, mer hunn nach de Kolleeg duerwe sëtzen, dee musse mer och e bëssen ofléisen.
Mir sinn hei wéinst fir eise Bus virzestellen, deen elo do uewen op der Brill-Plaz steet.

En effet. Dat ass elo schwéier ze soen. Mir wësse, mir gesinn elo net direkt, ween ass elo wéinst der Luxembourg Pride do a ween ass elo do fir akafen ze goen. Op alle Fall mécht et sech scho bemierkbar. Boah, ass schwéier ze soen, méi oder manner. Ech mengen, haut hu mer nach d'Pride Parade dohinnen, a net d'Pride Parade, mee d'Fest dohinnen. Dat bréngt natierlech och nach Leit heihinner, mee ech fannen, datt et awer relativ belieft ass. Ob elo méi oder manner Leit do sinn, ass schwéier ze soen. Mat dee ganzen Zirkus hei. Jo, dee ganzen Zirkus hei, Braderie, de ënnert de Leit e bëssen ze sinn, voilà, ganz flott an eis eng schéin Terrass, kann ech nëmme recommandéieren, super rosé, sidd der jo hei, he, voilà, an da ass en Treffpunkt vun eise Meedecher, genau, genau.

On fait aussi un petit peu de service, des vis, des changements de plaquettes mais c'est ça démarre bien, c'est une bonne, on peut dire une bonne journée qui commence. Dat ass natierlech schwéier ze chiffréieren. Mir gesinn dat als Marketing Invest, genee wéi wann ee elo Affichen ophänkt oder e bësse méi Pub um Radio oder e bësse méi an de Social Media. Et ass schwéier ze wëssen, wat bréngt elo um Enn déi meeschte Leit. Ass et den Affichage, ass et de Spot um Radio oder ass et Luxembourg's Next Popstar? Ech mengen um Enn ass et eng Kombinatioun vun allem. Et ass eben en Deel vun der Marketing-Campagne ronderëm Braderie an Journée Française an entretemps e feste Bestanddeel an e feste Rendez-vous ginn. Ass eng immens grouss Varietéit hei. Ech menge mär si bekannt fir Esch. Si hunn 122 verschidden Nationalitéiten hei. A wann een dann nach kuckt, déi Leit, déi vun auswäerts kommen, och do ënnen op de Plaz si vill Auslänner, et sinn Däitscher do, et si Fransousen do, Englänner souguer. Dat heescht, d'autant plus ass et ëmsou méi flott, wann een deen Dag e Stand hei huet. Mir hunn eis Suen nach a mir wëssen och, fir wat mir se ausginn. Awer net fir esou bëlleg Affären, nee, mir kucken no e bësschen méi deier Saachen. Jo, et huet een seng Geschäfter, et weess een, wou een eppes fënnt an et waart een heiansdo op d'Solden an bon, haut mengen ech, kann een awer eppes anescht fannen. Kuckt ee ganz spontan, ech si guer keen, deen op Suen drop aus ass, dass dat, wat erakënnt, kënnt eran an t'ass wierklech, wéi gesot, just fir Visibilitéit. Non, on a normalement un objectif à atteindre par rapport à l'année dernière et voilà, on attend d'arriver à un certain chiffre. Non, on se fixe quand même un objectif, après on se fixe des objectifs tout le temps et c'est ce qui permet aussi d'avancer mais pas plus que en semaine, c'est c'est surtout un moment de de de de joie, de gaieté, de bonne humeur qu'on essaye de de garder pendant les braderies. Also ech denke schonn, dass sonndes, bon, et huet fir d'Geschäftsleit natierlech deelweis en Nodeel, dass se hiert Personal méi deier musse bezuelen an op déi aner Manéier hoffe mer natierlech, dass, ganz vill vun den franséischen Staatsbierger eriwwer kommen, well déi jo dann och fräi sinn an hiren Nationalfeierdag feieren, an dass mer dann iwwert d'Grenzen eraus vun der Grande Région hier och méi Leit unzéien. Dat war e bëssen och d'Idee, dass dann natierlech, wat wichteg ass, d'Wieder matspillt. Bis elo hate mer jo mol nach Chance, dann hu mer hei uewen eng Brocante an soss eisen normale Stroosseverkaf.

Donc oui, c'est très bien. Majo, mäin Numm ass Mike Welter, ech si responsabel fir d'Publicitéit beim Escher Geschäftsverband. Mat eiser Agence Point Com maachen dat ewell schonn zanter 10 Joer. A voilà, mir probéieren ëmmer e bësselchen nei Konzepter ze developpéieren, fir dann dat Ganzt e bëssen ze beliewen hei zu Esch. Also mir si wierklech positiv iwwerrascht. Dat hei, dat dote war elo eis beschten Ausgab, dat wat mer vun de Leit erëmkritt hunn. An ech muss soen, ech war elo déi ganzen Zäit elo hannert de Kulissen. Fir ze organiséieren, mee all Kéiers wann ech Leit jäizen héieren hunn an applaudéieren héieren hunn, dat war fir eis schonn e Gefill vu Succès. Dat war richteg flott. Mir hunn am Fong geholl den Event esou kreéiert an der Idee, dass mer e klenge Surplus hu fir soit d'Braderie, awer och d'Journée française, wat jo och ewéi eng Braderie ass, mam Stroosseverkaf, fir dass mer do eng bëssen Animatioun dran hunn, och eppes wat e bëssen déi jonk Leit uschwätzt. Dat ass am Fong geholl d'Idee hannendrun. Et ass ewell schonn fir d'véiert, dass mer et maachen. Insgesamt, ma et sinn ewell eng 240 Leit, déi sech insgesamt presentéiert hunn bei Luxembourg Next Popstar, véier Stéck. Haut gëtt de véierte gekürt.
Voilà, et ass schonn e bëssen eng kleng Success-Story déi lescht véier Joer. Ech menge schonn, dass se zefridde si bis elo. Mee ech denken awer, dass de Mëtten Déi meeschte Leit wäerte kommen. Also moies war scho relativ Betrib, och hei op der Brocante. Mee sonndes denken ech schonn, dass mëttes awer vill wäert lass sinn. An da si mer jo och fir d'Leit hei bis den Owend 7 Auer nach. Alors en ce qui concerne le commerce de l'optique, ça va bien, on peut dire qu'on se porte bien. C'est vrai qu'internet nous fait un petit peu défaut, mais pour en termes de service, je pense qu'on est On est là et on est bien, on n'a pas à se plaindre, donc tout va bien. Also un Datum kënne mer jo näischt änneren. Also ech mengen, d'nächst Joer fält et zoufällegerweis net op e Véierzéngten, mee mer sinn op alle Fall zimlech drun interesséiert, dat Ganzt hei auszebauen, dass et eng attraktiv Opportunitéit fir d'ganz Regioun ass, och natierlech och fir Esch. Mir hu jo all Kéiers d'Preselektioun, also de Virentscheed, wärend der Escher Braderie, dat war den 6 Juni, An do haten sech eng 20 Kandidate presentéiert an aus deenen hu mir der elo 10 rausgewielt, déi haut dann d'Finall bestreiden a wou dann um Enn dann de Luxembourg's Next Popstar 2019 wäert gewielt ginn. Jo, dat ass e bëssen d'Idee. Also alles, wat d'Leit op Esch bréngt, ass wëllkomm. Ech mengen, et ass jo kee Geheimnis, dass de Moment de Commerce e bëssen um Ralenti leeft, bedéngt duerch déi Sëllege Problemer wou mer kennen. Ma ech sinn Andy Maag, ech sinn zënter 2009 am Organisatiounscomité vum Gay mat, respektiv zënter dësem Joer der Luxembourg Pride an och säit 2009 Member vu Rosa Lëtzebuerg. U sech hu mer den Datum schonn ëmmer gehat, den zweete Weekend am Joer, am am Juli, pardon. Do hu mer eis och ofgeschwat mat den anere Pride vu Tréier, vu Metz, vu Saarbrécken, dass een net ëmmer de selwechten Dag erwëscht. Dat fält eeben oft zoufällegerweis op de véierzehnten. A mär sinn och ganz frou, dass mär deen Datum gewielt hunn, well do hu mer och zimmlech vill Besicher duerch Leit, déi an der Uelzechtstrooss eeben akafe ginn. An dofir sinn ëmmer, mir hunn dräi Mol am Joer eng Braderie. Also déi éischt war elo am Juni, dat ass am Fong déi gréisste Braderie, an dann kënnt de 14 Juillet. Also de franséischen Nationalfeierdag an dann ass nach eng de 14 te September, den Hierschtmaart. Mee natierlech versiche mer ëmmer aner Saache mat eranzebréngen, fir eeben nach méi Leit op Esch ze zéien. Ech mengen, deen elo vläit sech un der Musek interesséiert, geet awer virdrun en Tour duerch Esch maachen, geet vläit e puer Saachen akafen, kënnt vläit eng Kéier hei iwwert de Floumoart getrëppelt. Also mir versichen ëmmer e puer Saache beieneen ze kréien. Fir dass jiddferen ep, fir jiddferen eppes soll dobäi sinn. Dat ass eng Idee-Box, déi mer gemaach hunn, wou een, ech kann Iech se weisen, dat ass eng Idee-Box, déi mer gemaach hunn, wou d'Leit hir Ideeë kënnen eraginn, wat d'Leit sech wënsche fir Esch, wat fir Manifestatiounen hei sollen zousätzlech organiséiert ginn, wou mer eeben och eis Bierger hei an Esch wëlle mat abannen. Mär halen och drop, dass déi meeschte Geschäftsleit lokal solle sinn. Natierlech, wann et elo eng Rei Butteker zou, fir dann eeben déi Plazen och net eidel ze loossen, hu mer dann och déi Marchands ambulants, déi matmaachen. Do fëlle mer dann déi Plazen op. Et sinn, ech mengen, fënnef Geschäftsleit, déi net wollte matmachen, well et sonndes ass. Fir de September eeben den Hierschtmaart organiséiert an dann ass am Oktober och de Festival du Clown. Dat gëtt e ganz, ganz flotten Event, dee mer zesumme mat der Escher Kulturfabrik maachen.